خوبصورت جیہاں پیارا پیارا ساڈا چوک لگدا پئے وسدا راوے سارا سرائیکی وسیب تے ماشاءاللہ اس سائیڈ دے اپنا کھوکھا سلیم کھوکھے آلا تے ایڈو شہزاد بیٹھن تے روزی روٹی کریندے تے میں اس سائیڈ دے آ گیاں میں چھاں تلے ٹھڈی ٹھڈی چھاں تلے کونواں دے بوٹے لائے آن تے اج ماشاءاللہ رونق بھرحال اے ہوا لگدی اے گرمی دی شدت جدوں زیادہ ہووے تاں اس سائیڈ تے بندہ آ ونجے تاں ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی فیل تھیندی اے سوانجھڑا لایا اسے سوانجھڑے دی ماں ماشاءاللہ چھاں اوندی وی اتھاں پہنچی کھڑی اے سوہݨے دی چھاں وی پیاری لڳدی پئی اے انھیں اللہ پاک دیاں نعمتاں چھوٹے چھوٹیاں چھوٹیاں چھوٹیاں خوشیاں حاصل کیتیاں کرو پیاریاں پیاریاں خوشیاں ونڈائیاں کرو خوبصورت جیہیاں کہ جیویں کہ تہاݙا برا آپ سپیشل پرسن سلیم بھوک کیلا ونڈے نے تو تہاݙے جیویں کہ تہاݙوں پتہ ہوندا کہ پہلے ولاگ دے وچ ݙسے نے انھیں تہاݙوں ہݨ ݙسݨا کوئی ضروری تاں نہیں ہے کہ لیکن کدی ولاگ بݨیسوں ہی زندگی دے تے پورا کیا ہویا تے کیا نہیں ہویا ساکوں ولاگ ایندے اندر ساڈی زندگی دے اندر لیکن چلو کوئی گال نہیں ماشاءاللہ اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے سی ہر مسلمان کیتے کہ جویں میں سپیشل پرسن تھیاں اللہ کہیں نو وی نہ کرے زندگی دیاں خوشیاں دے وے تے باقی میرے دوست سامنے بیٹھن تھے مسکراندے بیٹھن کہ سلیم بھرا وی لاگ دے لگا کھڑے یار لگے رہو مست ماحول تے میٹھے چال اتھوں گریس وی لاگ اج دا شروع خوبصورت جے ساڈے سرائیکی دنیا دے سرائیکی وسیب دے سرائیکی بھراو ساڈا ولاگ کوں ڈیکھنا بھلنا نی۔ السلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کریسوں ساڈے یار دوست احباب سب تندرست ہوسن فٹ فاٹ ہوسن ایں سائیڈ توں موٹر سائیکل آ گئن تے میں کیمرے دی آواز اپنے اندر گھن آیا ہمی تے جتنی سنگت ساتھ ساڈے فیس بک پیج یوٹیوب چینل کوں ڈیدے پن سارے کوں کریسو فالو محبتاں ونڈیسو اور تہاکوں پیارے پیارے ولاگ ڈیکھن کوں ساڈے چینل تے ملسن راہندے۔ اپنا تہاڈا بھرا معذور سپیشل پرسن محنت کریندا ہوندے اور محنت دے نال نال زندگی دے جو رول انہاں تہاکوں سارے دکھیندے ہوندن تے او ساڈا کھوکھا ہے کھوکھے دے ناں توں ساڈا مشہور ہے ساڈا چینل زندگی دے مسکراہٹ دے ہسدے وسدے رہو ساڈے بھراؤ تے محبتاں ونڈو ویڈیو واچ کرنا بھونا نی تے لائک سبسکرائب فالو شیئر دی تن چڑھ چھوڑو چلدیاں چل کے تہانوں ہن اگاں دے جو وی ساڈی زندگی دے رول ہوسن تہانوں سنڑویسوں وی سہی تے دکھیسوں وی سہی اے سائیڈ تے آیاسے بہاراں تہانوں دکھاون بہاراں دیاں موسماں پیاریاں ہن۔ تے ہر سائیڈ دے ہائے ہائے ہائے ہائے چھوٹیاں چھوٹیاں خوشیاں حاصل کر کے ڈیکھو تنوں بڑا سکون اور امن آسی انشاءاللہ اللہ پاک دے حکم نال تے راسو نال نال ویڈیو سکپ نہ کریسو اگاں تنوں انجوائے کریسو ہاں تیڈی خیر سٹاکا ویندا پے ٹھیک ہے ویور لو یو ٹو ہو گیا ڈھیر سارا۔ اے میرا یار مول گھا گھن گیاں دے ایندے کم چیک کیتے وے۔ اے مول گھا گھن کے آندے تے ایندا نا اتھاں کہنا اگا اسٹال ہے ٹال وی آکھا وائیں سکدے اسٹال وی آکھا وائیں سکدے پٹھے ویچن والا لوگ ساڈے کولو تو فری بٹ ویندے مول گھن ایویں گھن ویندے تے اے میرا یار جڑا ویندا پیا نا او سامنے جڑا چلا گیا او مول پٹھے لے آندے مول پٹھے لے کے تے وچین دے گا ایندیاں کیا باتیں نے انیاں ٹورن 250 روپے مال 500 روپے مال پتہ نہیں کتنا کتنا روپے مال دیندے لیکن ساڈے کولو تھے بابا عام ہے ہاں بڈو تے لے ونجو اپنے ڈنگراں کو پاؤ ہی سہی دے اینش کرواؤ چس چواؤ ٹھیک ہے سنگت اے چیک کرو ہر سائیڈ دے فصل ہی فصل فصل او تیری خیر آ ببلو اوئے اوئے اوئے اے گرو بیٹھے سڑا شیر ہے گڈو کھڑا ہے سارے کو جرمن شاہ پھٹے آلا تے او جڑا ودے نا او بیچارہ ایویں بغیر لسانس والا ہے آلا چلو کوئی گال نہیں خوش راوین خوش راوین ساڈا کچھ نہ کرن تے انٹریاں اپنی اپنے علاقے وچ مارن کیا کو پٹن نہ باقی خیر ہے اے ساڈے ول گاؤں وچ اے چیزاں عام ہن دڑا دڑ ایویں دڑا دڑ عام ہن دڑا دڑ۔ کب کر چھکڑے چھکڑے ہلا ذرا یہاں کے دا شارہ مارو تو شلے آئیں کر پرلے اتنا یار ہے ہیرو بھی بابے کو چاہ کے اتے ساٹھ ریڑی دے بابا ریڑی دے چڑھ دا پہ شہزاد کو آکے سی ڈان تھا ڈان تھا دی کڑے اس جگہ دو اے جڑے سریکی دا بیل گاڑا ہائے ہائے ہائے بابے کو تے لاڈی دے دے بابے اور چلے نے خیر ہوئے سائیں خیر ہوئے خیر ہوئے خیر ہوئے گیو ہی بابا بابا ریڑی دے ڈان تے بلین دا اپنے آپ کو تے گیا ہی سنگم میرے نا جوتی دا نا مسئلہ بان گیا اے میرا بھرے سے لوے دا اے ہے تاں میں ہاں اے نی تاں میں وی نئیں اوکے اج ایندا بن گئے مسئلہ تے ایکوں تھوڑا نا ویندے پیش کریندے ویلڈنگ آلے دے کیونکہ اے بڑی خطرناک چیز ہے اے عام بندہ بنا ہی نی سکدا تے نا ہی بندا اے جتنے دا میں کہنی اے اتنے دی ہن اے اندازہ لا لو چلو اللہ پاک معاف کرے کہیں کوں نا پواوے تے نا پاون جوگیاں ہوون تے بس تہاڈا بھرا پاتی ودے ایہو ہی بڑا ہے لگے رہسوں نال نال۔ سنگت گال اے ایویں تساں سمجھو جیویں کہ جیویں کہ کل دا ولاگ اساں شروع کیتا ہویا تے ولاگ اساں گھن آئے ہیں ٹو ڈیز دے ویور ٹو ڈیز دے ساڈا ولاگ آ گیا یعنی کہ ڈوجھے دن دے ساڈا ولاگ آ گئے ڈوجھے دن دے ولاگ آون دا اے پرابلم بن گئی اے وجہ بن گئی ہے کہ میں ہن تانوں کیویں سمجھاواں گال اے ایویں تساں سمجھو جیویں سمجھی آؤ تے کل دا ولاگ سانگے شروع کیتا ہویا ہی تے ماشاءاللہ اج آ پہنچے دوجھے ڈینہہ تے دوجھے ڈینہہ تے وی آ پہنچے وے لیکن کوئی وچ پرابلم آئی وی پرابلم ہون دی وجہ دے نال نال نا اساں کو دوجھے ڈینہہ دا ولاگ اساں کل امید ہے کمپلیٹ کر لو اساں پیارا جا ولاگ بنا کیتے کمپلیٹ تھی گیا ہی تے لیکن کیا کروں کہ وچ راستے وچ کوئی مسئلہ مسائل بن گیا ہی تے ولا تھوڑے بھرا دا ولاگ سٹاپ تھی گیا ہی اوکے ڈپریشن تھی گیا ہی دماغ ٹینشن چ آ گیا ہی پریشانیاں چ آ گیا ہی لیکن چلو کوئی گال نہیں اللہ پاک نے جو وی تھیندے اچھا بہتری کیتے تھیندے اچھے کیتے تھیندے محنت شنت کیتی رکھی سے لش پش کر کیتی سے ماشاءاللہ ماحول کیتے سے بنا کل دے ولاگ وی بی ایڈریس ہے اج دے ولاگ وی بی ایڈریس ہے تے ناراض وی نی تھیونا تساں وی تے نال میں وی اوکے تے باقی امید ہے کہ تساں سارے میڈے سجن بیلی آباد ہوسو تندرست ہوسو فٹ فاٹ ہوسو اللہ پاک تاکوں آباد رکھے تندرست رکھے صبح صبح دا ٹائم ہے ناشتہ نوشتہ میں کیتے کر تے اے اے پچھاواں حال اتھاں ودے سورج دا یعنی کہ سات ساڑھے سات دا ٹائم ہے تے چلدے پے ہیں باہر اپنے کھوکھے دے باہر کھوکھے دے چل کے روزی روٹی کرینے ہیں اور تھانوں پیارے جے آج بھلا ویلاگ دکھے سو خوبصورت جے ویلاگ دے اندر رہ سو تساں ویڈیو سکپ نہ کرے سو اور نال جڑے رہ سو تے اپنا پیار دکھے سو راندے سارے خوبصورت جے ویلاگ کو اوکے تے سارے سرے کی وسے والے بھرا ہوتا نو لو یو ٹو ہو گیا ڈھیر سارا ویلکم بیک سنگت آ پہنچے ہیں کھوکھے دے والا تو ساتھ سو آ پہنچے ہیں کھوکھے دے کھوکھے دے سنگت صبح دے آ پہنچے ہیں سے لیکن ہوا کہ اے یوٹیوب دا ہوا کہ کہ کوئی علم نہیں ہے تیرے بارے سجنا سانو تو کتے گزار دیں ٹائم تے گل ہوا ہی ہے سنگت باقی سانو علم نہیں ہے یوٹیوب کتا گزار دی ہے تے باقی دکان کو بھی ٹائم دیونا پہنے سنگت ذرا کم شم چمکاؤنا چاہیے تے باقی ہن اللہ پاروں خیر آ گئے ولاگ دے نال نال رہسو ویڈیو سکپ نہ کریسو اپنا پیار دی کیسو گرمی دی شدت ڈاڈی زور دی ہے کوئی بادلاں دا موسم کینی کوئی بدل شدل کینی ہر بنے دھوپ ہی دھوپ ہے دھوپ ہی دھوپ ہے پکھا ساڈا چلدا کھڑے پکھا سب ہوا ڈیندا پے بال ساڈے سارے خراب تھے کھڑے کیونکہ پکھے سارے سپیڈ ماشاءاللہ ٹیٹ لش پش کر گیا اوکے تے باقی اپنی محبت رلاؤ سارے نال تے باقی تاکو دکھیسو اج دا ولاگ

اچھا ویور ماشاء اللہ اساں باہر ٹریول کر چکے ہیں نہر دے ویندے پئے ہیں خوبصورت جے ویو آندا پئے تے میں آکھیا تانوں ولاگ دے وچ اے سین وی ڈکھاواں کیوں کہ نہر دے اتے گرمی دی وجہ توں کر کے منجھاں دھانیاں ودیاں خوبصورت جے ویو آندا پیا ہے تے میں تانوں اے پیارا پیارا نظارہ دکھیندے ہوئے اتھوں کراس کر کے ویندے پئے ہیں تے باقی تساں ایویں نال اپنا پیار دکھیسو اور آندے پچھاں وی ولاگ تساں انجوائے کریندے آندے پئے ایویں اگاں بئے وی انجوائے کریندے آؤ گرمیاں گرمی اتنی اک زیادہ ہے کہ حد توں زیادہ کیوں کہ جانوراں کوں وی اچھا فیل تھیندا پئے سورج وی ماشاء اللہ غروب ہوندا ویندے کیوں کہ شاماں پے گئین بال مچھیاں کوں وی پکڑی پین کیوں کہ اپنا نظارہ خوبصورت جی این سرائیکی کلچر دا پیارا جیا ماحول ہے مچھیاں میں آدھاں کہ فریش مچھی تازہ مچھی گھن کے اگلے پکڑ کے کھاندے پین فل ماحول بنائی پین تے تساں ہی نال نال رل سو کیتے چھوٹی جے

اچھا ویور جیویں کہ تہانوں پتہ ہے نا کہ گندم دا سیزن بالکل ختم تھی گئے ہر سائیڈ دے رڑاں نکل گئین کیوں کہ بالکل بھوں توڑی دا سیزن ختم ہو گئے بالکل گندم دا وی سیزن ختم ہو گئے اور عوام اپنی اپنی کپاس تے چوپے لواون کیتے شروع ہے چوپے تساں سوک سمجھ نہ جڑے شہری بابو ہیں جڑے گاؤں دے لوگ ہیں نا انہاں نوں سب علم آوے جی ساڈے سرائیکی ولاگ دے اوتے اور پیارے جے کلچر دے نال نال ہر سائیڈ تے خوبصورتی گرین گرین ہے کیونکہ ٹھنڈے ٹائم اینگل نکلیں کہ تہانوں ولاگ دے نظارہ اور خوبصورت جے ویو تہانوں نظرے اور تہانوں پسند آوے امید کریس تو کو اج دا ولاگ ساڈا پسند آسی اور چل مستی والا ولاگ ہے دل چسپ ہے مزید اپنا پیار دکھیس اور آندے نال نال راسو اگاں چلدے پین ٹریولنگ دے تو کو ہور خوبصورت جے ویو آسن جتنے بھی ویوز آسن ویو تو کو اساں کیپریٹ کروے سو ویندے تساں دے دے ونجائیں ویو ویو نا ویوز ویوز نا ویو اوکے okay?

امید ہے کہ تہانوں سنگت آج دا ولاگ سارا پسند آیا ہوسی اور خوبصورت جیاں بہاراں تے پیارے پیارے نظارے کیونکہ خوبصورتی دا ویو ایویں ہی ہوندے سنگت تہانوں پتہ ہے کہ سرائیکی گاؤں دی کلچر دے اندر خوبصورت چیزاں نہ ہوون تاں ہو وی نہیں سکدا تے ماشاءاللہ گساں ویندے پئے تھوڑا جے بیر ٹریول کریندے پئے

فیس بک پیج تے ڈیتے پیوتے فیس بک پیج فالو کریسو محبتاں ونڈیسو اپنے فیس بک دے نال نال تے مزید جڑے راہسو اپنا پیار دکھیسو راہندے ایویں تہانوں اساں آگاں انجوائے کرویسو راہندے ساڈے سرائیکی ولاگ دے اتے اور پیاری جے انجوائمنٹ دے اتے اوکے سنگت تے جتنا جلدی تھی سکدے ساڈی ویڈیو کوں واچ کر لو واچ کر کے اپنا پیار دکھاؤ اور محبتاں ونڈاؤ تے نال نال راہسو ویڈیو سکپ نہ کریسو اور تہاڈے توں گھندے پئیں اجازتاں وال ملسوں ہک پیاری جے سنگت تے پیارے جے ولاگ دے پیارے جے سرائیکی دے نال نال۔